ya maxaka loyi a vulavulaka i biba capital so namuntlha guys ni la ta mi komba patu ra yin'wanyani va yi vitanaka bad pattern so i strategy xin'wana va xi vitanaka bad pattern so a patu ra leyi lowu nga li tivi

until ka b wa yi vona swa ku ntsengo wa hina b ya hina yi le kwini yi le ka 50 percent uh, let me just do this okay yeah so kusukisela la ka x a baleta kuma b wa hina hi lweyi la ka 50 percent so loko nenge lowo za wu famba wu tala ka 0.618 a ka ha li yona se yi padra yin'wanyana so a nenge lowu wa b swi lava helela la ka la ka eh, 50 percent la ka 0.5 ya so i xa ku sungula lexo guys so um a hi tlheleleni ka, uh, ka picture leliyana so ma swi vona ku xab hi mi kumile i 50 percent and then u tlhela u teka fibonacci ya wena so sungula a ni se hi sukela hi tala hi tala se sweswi ha cinca hi sukela ka a hi tala ka b la kuma c a c ya wena fane yi va va ndzeni ka 0.3 82 ante 88.6 so a hi fambi ka ka leswa kona so hi ta tlhela hi teka fibonacci hi sukusela la ka a hi tala ka b asi wa hina swi lava a le ndzeni la so uh, asi wa hina swi lava a va ndzeni ka 0.388 82 a ni teka 0.88 so asi wa hina mi vona ku a la phakati ka laha fana va phakati ka laha loko za a a silwe a ta a ta a ta dlaya point leyi la ale a ka ha li yona guys a ka ha ri yona e padraile okay hi suka kwalano se hi mi kumile c wa hina a sweswi hi lava d okay ni ta dlaya so hi ta tlhelela le so hi lava a d wa hina a d wa hina hi sukusela la ka a to c a d wa hina fane a va ka 26.8 percent so a hi teki fibonacci ya hina you go from C to D. So uh, eh, Shlava Avalaka. Wait one. Okay, so Shlava Avalaka between 0.618 and take out 2.618. So anengelo wa hina wa dilo swi lava u ri phakati ka sukuselela ka 1.618 antela ka 2.6 i dy na swi lava a va ndzeni ka bokisi leri and then dy na a na eh, makondisa mambirhi fane a va la ndzeni ka 1.618 kumbe 2.618 la ndzeni ka box leri kumbe a loko u teka fibonacci ya wena u teka fibonacci ya wena u sukusela a yi tlhelele ka picture leyi u sukuselela ka x a a, fi, a, a d wa wena swi la helela ka 88.6 so wa vona swa ku d a na point leli la a na point leli la so i dojo wa wona so i tala ka ka fibonacci i teka fibonacci hi ku from x to a a d wa hina swi lava helela la on susa leyin'wana ta ya bayizisa a d wa hina guys swi lava helela la ka 88.6 ho ni endla ku yi va ya ntima ko nga ta ka a yi voneki kahle 88 okay ya yoleyo guys so vona ku eh, eh um vanhu va kona lavakulu okay right yeah so ma vona ku a, a dyiwa hina a nenge lowa dilo so hi ta teka hi ku x A B C a dyi wa hina swi lava a jika ka nenge lowu wa 88.6 so loko makete u ta u ta tatla ka point leyi laha hi endla ku yini hi nga ta xavisa kona so okay mo ni teka ya so hi ta tlhelela ka foto lelana so ma yi vona guys loko ti hlanganile e, e, e, le i bullish bed so i, i bed pattern le it's a bullish bed so loko i fika ka point lela 88.6 swi lava u endla yini makete u ya henhla so ku ta va na take profit 1 take profit 2 take profit 3 so lava va va nga khale va ni landzelela va swi tiva ku xikena xa hina xi komba take profit 1 take profit two take profit three so loko ku a wu lavi ku swi endla hi manuwali hi na yo a programa ni li vitana ku um eh, propesa di di leswa kona poverty killer so u endla yini u ta teka u ta seta a leswa kona a long position ya wena from ka point leyi la dile and then stop loss xa wena swi lava xi tshama xi ri la hansi ka nengelo wa x because loko makete wo tla u tala so padraw leyi invalid so u ta teka fibonacci futhi u teka u sukuselela ka a a ni teka d loko ni hantlisa guys u ta yi tlhe u yi bukela video leswo u ta kota ku swi twisisa so take profit ya wena ya ku sungula yi va yi li la ka um 38 point okay let me make it black and then money endla ku yi va ya so take profit ya vona ku sungula ta va ka 0.38.2 and then yin'wanyani ya vumbirhi i ta va yi ri la ka 0.618 and then finally yi ta va yi ri la ka ka 100 percent so ya yeah, i ti-take profit ta wena teto and then um

stop loss xa wena u xi teka u xi tisa la ka ka take profit two and then njalo njalo ante i trade iza yi yi va uh, successful guys so yeah guys uh, eh, a bad pattern le it's another strategy that i use i'll show you our scanner scanner xa hina xi ku scanela xi tlhe xi komba ku ri nghena kwini take profit ya wena one take profit ya wena two take profit ya wena three so yeah le i bad pattern guys it's a bad pattern it's a strategy as you can see swi tsariwile lawani ku ri this is a leyi leya bullish leyi leya bearish so swa fana swo hambana ku laha wa xava ya henhla laha wa xavisa i hansi so ya loyi a vulavulaka guys i bipa capital and then a ni nga la ta yi lehisa video leyiwani guys ya a ni nga la ta yi lehisa video leyiwani guys a na la ta mi kombanyana swin'wana ku ri ayino leswa forex strategy there's many strategies like a forex so moniphosa video lewani and then ta mi komba eh va ri ta mi komba eh xikena xa hina swa ku xi endla kanjhani so i'll just okay guys yeah so hi lexi xikena xa hina guys um so sometimes you can just do it manually loko u vona hi matihlo you can just take your x a B C loko swi vona hi matitsa swa ka mani a padraw leri nga ta ku na li vona because loko se u sungula ku trader ka eh, u ta swi vona hi matihlo swa kahle mani ku na padraw la la m la wa vona so loko la ta swi confirmara u teka u teka yona a a a maletro lawa

so handle ka sweswo guys you can just scan wa vona loko u nga ri sure you can just scan so u nga bala ka bullish bearish na bullish so you can just scan wa vona ku ya ku scanela so loko za yi vona podraw guys i programmiwile a software leyi loko za u ku bullish i ta komba loko u nga ri na padrawu i ta ku byela ku no no no no no leswi a kona vona pattern not found so a ku na bearish ko va na bullish ntsena so lowu nga na padra ya ku byela ku hayi a ku na padra wu lali nga kona so lowa vulavulaka i bibak capital guys ya so xikena lexi loko xi lava u ta ni inboxa ni ta faka whatsapp number ya mina you can just whatsapp me and then ni ku komba ku installeriwa njhani loko se u xavile xikena lexi ni ku komba na ku xi tirhisiwa njhani ni ku komba na ti indicators leti fanele u ti tirhisa to just get sure ku ri i va you make uh, money out of this software guys so loyi a vulavulaka i bipa capital guys no hi ta vonana ka tivhidiyo tin'wani jasana ra ta mi komba strategy xin'wana va xi vitanaka bad pattern so a xi kena lexi na tipadrawu ta tinyingi ku na vo gatly ku na vo cypher pattern ku na vo shark pattern ku na vo um tinyingi tipadrawu guys maybe there's almost six patterns they're bearish and and bullish so you can just open any any market guys you can just open any market mo ni vona ku na padrao la ka ka ka ka leswa kona ya ku na padrao la ka four hours la gold so vanhu vo tala lava va swi tivaka va swi tiva ku gold na yi dlaya na yi tshikelela and you can also see on my videos is because of this scanner so loko u scanner u ku